Muna share, muna share. I just come for work. Eh, may I first talk to self love wey dey for Lerida also for Spain. I see say Don Prince dey lay curse on her and her children. Self love So di oda di video wey I dey do ever since wey I dey post pipu wey chop her one money you no see those ones Na di fake one wey dey take run osun ogun wey e go post na im e come see me i no understand una sometimes o una go see where the truth dey for una to follow that one una go dey twist am you dey say um Don peace shop abi almost six million six thousand um six thousand dollar abi six thousand euro e sey na im Don Prince chop um abieyuwa e sey we dey carry um dis idiot wey dey come out um alalu from Victor come um um self love anything wey una dey do for dis video I no be lie oo Na di reality na dey do for here. Reality na dey do for here no be lie. All dis receipt wey I dey bring come out na real no be fake as dey go bring fake one come out so. Abi una wan dey use western union I still dey talk am. All di whole documents wey you take take send dem money na me pack am give na me pack am give why you go why una go come dey cause problem to una self why Eh? So the one when I, from Victor chop, you know see that one when I post am. May take come out for uh, eh, Alaluwe. You know see that one. Now Don Priest, the one with the fake one where they go carry come out. Now you can see. Don Priest not deny say no chop Adewa money o. Oh. Don Priest not talk say Adewa not give am money. He talk say he give am money.

So na last year receipt na im I go believe sey dem get. Na im I be able to get for her Don Don Priest. And na dat name wey dem bring come out, Don Priest say no be dat one e take dey bring money for am. E say no be dat one. E come bring the name wey e take dey send money to am. Different from the one wey dem con carry come. Dem wan take dat one distract una. Una just look for put. where una brain dey they go just dey be watch una na just dey believe them because they no wan see the truth they no wan una see the truth wey dey inside the priest no collect no be him get that receipt no be him get am àwọn yẹn yà wọn bá gbó wà nìyẹn àti wọn go swear for una o he say wọn go swear for una wetin e no do una dey put am for im body e no good na this one wey i dey bring come out since then na real na no be fake i even pack everything give them uh, uh, uh, spicy pepper he, she see am she shout i pack everything give am Say me get me write their name come out because I don't get time. More than nothing say na fake oh, not be fake eh? Not be fake. But the one wey dem go carry come out for Don Priest so, no ba born and like be and then they mu na ni jejo get gbomo. That one na fake, not be real. Not be real. Me I don tire for una. Why say go I why azu wo go? Where the matter dey different? Where una dey go different? Huh? That video now when I go that uh, uh, receipt when I dey carry the waka. Not be abeg wa get that receipt. The one where abeg wa get dey with me.

That one wey put it down, this just dey bring come out, Ross dey bring come out. Na lie. I no know where they go forge am come out. No be me post that one. Any receipt wey I see say I post wey carry Abiawa name, na Abiawa get am. Na she get am. Money ground and the real, na she dey use. That Western, she no dey use Western Union. dat one na fake Queen say na only fifty dollar e suggest go sell am fifty dollar na only once e bring fifty dollar for you Queen I go find time take come write dem come out make dem dey make dem see the money wey e chop abi anyone Everything dey with me. Everything dey with me. So the one of um Don Prince, that one dem carry come out na fake. As e be sey Abiyewa give me, I for post am out make una see am. Abiyewa no give me twenty twenty four own. Na twenty one, twenty two, twenty three those three years na im she give me.

You see am? That one wey una dey talk so no be Don Priest get am. No be him get am. This idiot go forge am. Kiekene na ini gbela gbele gbele ama ya akon.

Money wey you chop the woman, you no talk as you go take pay am. Still dey come out con dey insult the woman for where e just fit die. Me I get wetin be alagbon na thing. I get e. E na ama ama na kwe ke a bi e. Me I get wetin be alagbon na thing.

because no be him get that uh, that uh, receipt wey dem carry come out eh, no be don please get am say no dey answer ogbo uh, eh, uh, eh, Ijebuja Ogbogbo no him name na whether na Evans Evans Ogbogbo na him take dey collect money

me go pay if i see the receipt see receipt don come out since then you no fit pay you no find them make dem make you give them their money back o oh. dey put life for another person head Say they tell you say na uh, Monica. Monica, they not tell me, Abiola not tell me say he give Monica money. She not tell me say he give Monica money. She only tell me about Monica say, he call Monica. Say, see what this is your doing. Monica say, no go talk with finish. He not say give her money, oh. He not tell me that one. I not hear that one for Monica for for Abiola here. Oh. abi your wife no tell me um I no hear am for im mouth e only tell me say e call Monica e tell Monica say see wetin Alalue do am say Monica come to e no go fit talk put na let that one she tell me say e give am money e no come do wetin e send am

You no tell me o. Hey, Ari Agmari Eyi. Ebi na wan o mata. Ebi no tell me him. ni wa do ta ni wa te na uwa ma se e no yere ma wa do ka wo wu e now men na you wan come pay million million for who you wey dey donate for me take buy food for for for for fridge na you wan come pay money for who sit down im own abi abi ugba don tell me say give Monica money this twenty twenty four he no give me the receipt na twenty twenty three twenty two twenty one na she give me na real original

ó wà yà á lẹ́lẹ́ as me dey now i no chop abi owa money i beat am before yes she know wetin she do say she wrong she come beg me i still forgive her i no get anything against her anymore na so she still be to me before she comot we don forgive each other all of una follow am chop star for this social media me i no chop who is there i no abi ewa for here can be do- towards december i go nigeria na na november i come for eh, eh, towards ending of november na i come for nigeria

Who dey with nobody for here? Now, I dey lie. Dey talk wetin no happen. God dey look una, any ka wa. This one me I take know say lie lie na full all of una mouth, no truth. This one I take know say na lie full of una mouth, no truth for una mouth. See as all of una just dey rub, dey talk ah wetin, wetin. Una see receipt wey carry their names.

go dey sleep with married women e go come out say dey find shentro go dey chop woman money those people wey dey drag come out wey say dey chop woman money money wey he chop abi ewa dey no chop one one quarter of it o before you come dey insult them wey be say dey no be your family dey no be your family but you go sit down dey insult dem. And you dey do the same thing. Den you come expect make I sing that kind thing, make I chop am for mouth. E no fit happen. You fit see the rest people mouth, but for my own, you no fit see my mouth. You no fit seal am. E no fit happen because e don too much for una ehn. Make una dey stand for truth. Before dis woman comot na im dey cry for im money.

Were in your area why you dey follow am dey chop the money? No be gbese una come put the poor woman like that? You know say no be she get the property but she dey give you, you dey chop am. Ẹ gbese wà yí mo yẹ́rẹ́ fi wéri o. Ha! Ó wá dí ṣe, ó wá dán ẹ́.

Person like am ten go stand, I go still defeat dem. Much more only make e go sit down, make e go sit down. Abi ni o gbe yen. Wa ko a ju eniwa de na.

The man shock wey dey dey hear na even two thousand and five I no sure sey e give am because I tell am sey make e no give anybody money I no sure sey e give am this year I no sure sey e give am but last year I no fit talk am but him talk sey the the the the woman dey bless am I no know cause I never close dey close to una dat time. E never tey wey I know am. So all those one wey dey just dey talk, those one na story, na lie. Dey wan make am take am cover una mouth, that's all. I no know Abiewa before. Na toward December na I take know am, na I take abi early January um na im she take dey call me.

Kino ndafu me na una na bia uba. O atai. Hmm. Una dey get? Now I come say, okay, Mama Joyce, I got you. This kind thing no good. Now I feel come out. Come do one money for Mama Joy. Say, Mama Joy, no abeg. Well, with all due respect. No soon ogun come do money for who? No fear ogun gbera. No ogun gbiju wo e. Who come be your mate? Wey wan do money for? Who be your mate? You worry about the eye. Come do money for who? Zaza ga ola we gbe. Wa soon wo de mo ro wa.

Becky do video, Becky dey call her name. Now I say, but mama, Becky not call your name. I watch the video where Becky they do. I watch the video where Becky do. My people, I not go talk for this video. I want make you play finish.

as e still dey curse me for that side na say really she say yes na lie na lie that one na pure lie na me tell her na me tell her by myself which i get proof to frank matter that one proof dey more na just patience So she come tell me say ah titi dey saga am ah titi dey beat am ah titi and mama joy come dey saga her because frank come dey na she this same lady na im send ah titi come live video come talk say she be frank girlfriend no be only ah titi she tell she also told me to come and say the same thing i don first talk this particular word When she tell me, me I come use and who make um who make uh, she send her titi come live video come talk say na she be Frank girlfriend that person na Becky. na because of becky when becky come dey post say oh eh my my my love una know na when becky come dey post frank dey write my love my sweetheart my nenemi i pray for you she saw it and she come dey vex say why becky go dey post those things whether becky no know say frank get girlfriend now i come talk say ah

For that video wey Patiti do that time wey take call her Frank girlfriend. Guys, please thumbs up this video. Like, quick, come say, quick, come say. I never say anything. I never teach those people wrong. Me with her no quarrel say because say she say thumbs up say she no wan give me dollar again. No, she say make I go saga Becky with investor. Her sister no. Her sister wey dey Nigeria, you know, her friend wey dey America no. Now I tell am say I no do again. I no fit go dey beat my friends because of you. Atiti no do me anything, Mama Joy no do me anything, Dominion no do me anything. Na she also push me, tell me Queen Gbe Dominion, Queen Asagai Dominion, Queen Asagai Dominion. The same thing with Mama Joy, the same thing with Atiti. Those people, me and them no get quarrel before. I no do am because of say Maybe because of money, no. I just do am because of my friend dey cry. My friend need help. My friend dey dey beat am. My friend dey dey blast am. My friend dey pass through stress. No be because of money. Una dey get. Okay, no do, no do, no do. This present one now, una know say Frank don dey insult me since all this while. I dey keep quiet. I dey keep mute. Yes, I will play audio. I dey keep mute. I agree with me now. Na because no be because of say eh, I no saga this one. No, because I come dey saga Frank. she wan go arrest my papa she wan arrest my man na so she go kill me she go do this because of frank wey me come dey insult no be say because of say una know say all the video i did i did only three video those two wey even get issue with her not even me i no know wetin happen between she and ibizugbe i just dey my own good morning nana taisugbe ibizugbe dey talk to her

Becky. Now I say I think say all this saga saga saga time e don finish. Na you say me I no dey do saga again. I don rest for saga. You you make me saga atiti. You make me saga mama ego. You make me saga mama Kevin. You make me saga um, Dominion. You make me saga Ajebo. You make me saga um, Tom Prince. You make me saga um, Mama Joy.

You understand? But the way, because me no dey look live video. Let me start that jebo. I know say that one I no go talk again though because Eri Aro and then I have your. You understand? Hmm. Now she also met Mr. That and also show media uh, that former meeting. because me no dey wash in fact dey bully those people fact of power gbina the facebook ihe ya wa nene gbina ihe wa press eh even when me know say me and frank no dey play o even when i know say fred we no kwa ihe ihe ya wa she hates those people pass even me or maybe any other person

They no dey come dey insult Frank. Say Frank, my yes, eh, you wait, you you understand. The truth is, she no really like make anybody dey talk to Frank or Moswo. To take by me sef when I was close to Frank because she know Frank no dey use me play. She know. Even if say Frank or Moswo now come be your Moswo, that time Frank no dey use me play. Frank saga Mama Ego because of me. Na she push Mama Ego to come saga me that time. She push Mama Ego to saga me finish. When me wan come reply, she come still come meet me say, Queen, me Mama Ego na stupid woman. No worry, make we dey look am. I come go full. I come go full. One day, one day, I come go full. Before I come go beach that day. again because she don poke me poke me go pick becky becky come dey saga frank becky say me i no dey there i dey always tell her na boyfriend and girlfriend matter if becky and frank get issue na boyfriend and girlfriend matter i wish dem no date e for no still reach like this and wetin becky uh, frank do becky e no good

As you dey lie o, you dey talk dey beat me, you say you be your pikin, you say you be your pikin, eh this one, you no fit come outside, you no talk put, wey you be bad person, Frank say you be bad person, you no talk put. Now I say, ah, Mama Joy still dey saga you? He say yes. Now they get. Now I cause okay, Mama Joy said, guy, this kind thing no good. Now if I come out, call do one money for Mama Joy. Say, Mama Joy, I beg. With all due respect, Mama, you know, say, I like you. Wow. Mm. I beg not the saga this woman again, I beg. And my godmother. Now she make me come declare her as my godmother for Edo cyberspace. Now she tell me to come declare her as my godmom for Edo cyberspace. When she come turn her now, say me come dey say, mommy, mommy, mommy, you man be an evil. People wicked for this life. my people I think I don hear am now say she say I no get wetin I do am before she come out come dey insult im mama. And that one be my happy, happy, happiness today say I no get wetin I do am. Na my own I dey. Queen go collect money come dey insult im mama. Abi wan pay am make he come dey insult him head and true true come out for online video dey insult him head dey insult him generation the money never chop am finish na the money never go but at the end you call all the way wey take pay her money abi i wan put am for my hand e give me muna see life o oh. dem go come out say dem dey talk truth i no know the truth wey dey their mouth just imagine i sit down my own i no talk to you e no concern me concern you you wan live video come dey insult your head

una see their life he come out again and come dey insult her head again because he feel say he fit do am i no answer am na him make am still come out again come dey kolo begin dey put life for my body put life for my husband body wetin my husband no know one no know two just dey cut im body dey pull am put den you go come say God go forgive you God no go forgive you you no go get peace for your life because na your own im dey na im own na im dey because you wan make money for social media dem go pay una make una come and make una come saga who sit down their own make una come insult who sit down their own na otutu come and come dey talk rubbish for mouth wetin that one no do una go cut the body una go put am Now she dey cause o, im papa and im mama, yes, Adesuwa. They go pay una make una come dey insult person, una go choose come out for live, una go come dey insult person. Una go dey drag who sit down their own. Eh? Dem go sit down down una go dey drag dem come out for inside house come dey remain for social media because dem don give una money. Even the time when I dey when dey call me. Una say I say insult another person for this social media? No. Na land wey concern me concern am.

our fight don start tey tey before e come enter the matter so you no fear Rose you collect money for Abiawa hand come dey insult your head when I dey my own, I no talk to you. Imapo no sugbo owe, owo me je. You go collect money for Abiewa hand. You come on live video, come dey insult your mama, insult your papa, insult your brothers, insult your sisters. You insult all your generation. the money he never chop am finish then he go marry iphone there marry any go phone and then now who call the suffer am now not be you you see as i dey wete disgrace una now me wey una say e no good na me i bear wa come pack all of una for party e come give me You see as Shema this this enter na body na. Men wa we ma. Na bia we do vie dag bu wana fie yon bo. When this cruise any file kwa. Na so na life.